Celtgain ar y fi studio yn prifysgol. Felly oedd o'n byd fatha beth dwi'n gwneud wan. Oedd a lot o siapiau geometric, lliwiau coch, rhyw bedwar lliw oedd yna fo. Abstract minimalism, dwi'n meddwl, di enw yr stael. O'n i wedi gadael prifysgol a wedyn yn Caerlŷr, a wedyn 'di symud nôl i Blaenau Ffestiniog ar ôl fi symud i tan grisiau ganol y glaw a'r mynyddoedd, a o'n i'm yn gwybod be o'n i'n neud efo'r celf, o'n jyst dripio paent bob man, o'n i wedi colli direction gyfan gwbl, a wedyn un diwrnod o'n i'n eistedd lawr ac oedd y Cartoon Network on, a wedyn ar, arfer sitio fi fatha Fatha fflach. Wel dyna be dwi isio neud. Y gwaith mwya poblogaidd ar y funud dwi me'wl ydi yy dwi'n neud fatha doodles bach o fatha liwia, ma' 'na fatha ryw Mickey Mouses bach ond dwi sbleisio Mickey Mouse na'i na'i dorri i ben o a wedyn na'i roi corff Hello Kitty arno fo a wedyn yy cymeriadia bach dwi 'di neud a ryw fatha coed bach rhyfadd a dwi'n neud fatha ryw scenes bach Rhyfedd dwdli iawn, blêr iawn, ond heina di'r pethau yma sy'n dal llygid pobl mwy na'm byd. Dwi isio neud y cymeriadau fi symud, dyna beth sy'n naturiol sydd fi feddwl i neud ŵan. Yy mae 'na un neu ddau o bethau dwi 'di chwarae efo ben fy hun a gobeithio cyn bo hir fydd 'na cartŵns bach arty, ch'bo' 'im byd Ond de, weddol cŵl. Os ydy rhywun yn rhoi twmpath y bres fi, sy'n fi'n cael sculptures enfawr, uh, hot air balloons, efo pennau cymeriadau yn bob man uh, dros y byd, a fi'n ei ganol i. Newydd uh, ddod nôl o Berlin rhyw pethefnos yn ôl, lle mae yna uh, Gŵyl celf bob blwyddyn, yy Pictoplasma 'di enw fo, lle ma' nhw'n dal un yn Berlin, un yn Efrog Newydd, yy ac o'n nhw'n gwadd fi i'r un yn Berlin i siarad o flaen 600 o bobl, industry insiders, pobl sy'n gwybod eu stwff, o'n i'n nervous braidd. Arno fynd lawr eitha' da, pawb yn yy chwerthin a clapio 'lly. Ar ôl yy siarad oedden ni'n gorfod 'neud fatha live drawring event a 'na hogan ddod fyny i fi a gofyn i fi yy jyst neud un o cymeriada fi efo felt tip ar ei braich hi a 'dyn so aru fi neud a ri rhedag o 'na a wedyn ryw awr wedyn aru hi ddod yn ôl ac o'dd 'i 'di bod drws nesa a o'dd o 'di 'di tatŵio fo o'dd y tatŵ artist 'di mynd drosto fo a 'di ca'l yy 'di tatŵio ar ei braich felly lle o' hynna'n hollol nyts. Ar y funud dwi'n gweithio yn Wrecsam dwi'n neud residency creadigol rhyngwladol A dwi jyst gor'o' neud yr cymeriada' bach 'ma a 'dyn ni am fynd a postio nhw drost Wrecsam i gyd, gorchuddio y dre, gobeithio, ac imprintio nhw i fewn i meddylia' y pobol Wrecsam. Croeso i nhw jyst pigo fo fyny a o- oddi ar y stryd a mynd â fo adre be' bynnag, ma' nhw i gyd am ddim. Cyn belled ma' pobol yn 'i weld o, dyna'r peth pwysig i fi, felly galw ar y lle gora'. Y gwaith fi ydy yn penna pobol. Mae 'na sioe ym Madrid yn dod fyny mis nesa, White Noise, a ar ôl hynna, dwi'm yn gwybod, Japan 'sa neis.